Right eh Bulgaria the blind historian nua me ni Adwoa hene waba maba maba ne deɛ na ɛyɛ nsɛmdɛ nko ara ɛno deɛ no fire ɛyɛ pure history ɛne ɛde brɛ mo fire no deɛ Mondays na mobɛte me nka Monday biara mɛ fire kɔ Monday ɛyɛ me maame krada Adwoa hene wa ɔyɛ Monday born Adwoa mama Oso baabi a ɔwɔ Asɛm Ado biara mekyia wo Meremfi wo ɛnkyɛ biara mɛabɛka wo ho Asɛm Ado ɛnkyɛ koraa Right Me din ɛne Bulgaria the blind historian Greetings to my sister Adwoa mama Wherever you are I still love you Very soon I will join you Aha Ɛnɛ Ɛnnɛ no m'ani agye paa, ɛnnɛ yɛ Tuesday, na mmom ɛnnɛ ansa na yɛde abakoasɛm anaa abakɔsɛm yi ɛbrɛ mu no, ɛbɛbrɛ mo yi. Ɛɛ aberanteɛ bi ba wiase a na ɔyɛ Accra House Folk, wɔn acting coach, na ɔbɛyɛ assistant coach ɛde ma coach Fred Osam Dodu a wɔanya ne baabi kɔ. Ɔsan bɛ assiste Owura Jones Atukwefio, patwɔ ma me nom me bokina yi kakra na. Mhm. ɔsan bɛyɛɛ assistant coach de ma jones atokofi o ɛmmerɛ house of folk gye champions league the year 2000 na ɔka ho wɔgye confederation cup the year 2004 na ɔka ho na mmom saa aberanteɛ yi yɛwerɛ fi no coach emmanuel ni ɔfɛ ansa Coach Emmanuel Ni Ofei Ansah, ɔsan yɛ ex player de ma Accra nso ɔsan yɛ ex Black Star player. Pakyɛw, mo a moanyin no, Mister Godfred Apraku Bonsu baabi a ɔwɔ biara mekyia wo. 1978, 1978 Cup of Nations no a Ghana gyeeɛ no, saa aberanteɛ wei, ɔne Golden Boy Abdulrazak a ɔgyee African Best Player in the year 1978. Ɔmo na na ɔmo gyina akyire hɔ de ma Black Star. Na ɛm sɛ yɛ generation yi a yɛbaeɛ yi, yɛntaa nsua adeɛ. Nti we don't take history serious. Nti aberanteɛ yi yɛ werɛ fi no. Na ɛnnɛ a mekasa yi, 2005, ɛne this year calendar no ɛyɛ the same. Exactly 7 June na ɛyɛ Tuesday. Sei a Hearts of Oak ne Liberty bɔ bɔɔl bi ma Hearts hyɛ Liberty one nil. Prince Tego na ɛhyɛɛ goal no, goal no baa seventy fourth minute na Prince Tego hyɛɛɛ. After saa match no ara pɛ na coach yi a yɛfrɛ no Ɔfɛ Ansa, Emmanuel Ni Ɔfɛ Ansa, ɔnyaa ne baabi kɔeɛ. Ɔfɛ Ansa, ɛnyɛ adeɛ a me deɛ me werɛ bɛfiw da. Sɛ obiara werɛ bɛfiw a, me Kwasi Duodu Adwoahene Waba deɛ, me werɛ ntumi mfiw da. Ɛyɛ me werɛ fiw koraa sɛ nka menyɛ historian. Merentumi mfiw da. Enti sɛ nnɛ yɛrebɛka ɔman no abakɔsɛm na yɛaka eh, the history of NPP a, na ɛsɛ yɛde ɔfɛ ansa, ade a yɛ recognize no as such, sɛnea ɛbɛyɛ a Asamando no a ɔwɔ no, n'ani bɛgye na ɔno nso behu sɛ sɛ obi ankae no koraa a, yɛwɔ aberanteɛ bi a n'ani afura a yɛfrɛ no Kwasi Duodu anaasɛ Bulgaria the blind historian a ɔno deɛ ɔgu so kae no. Enti ɔfɛ ansa Baabi a wɔ biara no, eh, Nyankopɔn mma wo dayie, Nyankopɔn mfa wo kra nsie. Quote yi ma no ɔni ɔfɛ ansa. Ɛnɛ ɛyɛ exactly 17 years a ɔwuiɛ. Haso folk foɔ supporters a wɔn wɔ Ghana ha, even wɔn management, how many of them ɛna ɛkae ɔfɛ ansa? Ɔfɛ ansa was part and parcel of your glories a mo nyaeɛ, mo Champions League a mo winnieɛ, mo Super Cup a mo winnieɛ, mo Confederation Cup, ɔ, ɔgyee league at that time koraa a ɔbɛwu koraa no. na ɔsan yɛ acting coach de ma Accra Hearts folk na ɔde wuiɛ nanso obiara werɛ afi no. Nanso me deɛ ɛna meka no as a historian deɛ me werɛ ntumi mfi Coach Ɔfɛ Ansa da. Enti sɛ generation a mobaeɛ a moaba nnansa yi mo werɛ fi a na yɛwɔ abranteɛ bi wɔ Ghana football mu a yɛfrɛ no Coach Emmanuel Ɔfɛ Ansa. Ɛnnɛ ɛyɛ exactly seventeen years a ɔnyaa ne baabi kɔeɛ. Meda mo ase. Momma memfa ɛnnɛ topic no ntoa so na mmom ma memmɔ me bokina no kakra Burkina no metwa kakra mewie a na matoa so. Hmm. ɛnɛ yɛ ɛne dankwa dombo buzia tradition abakwasɛm npp wɔn abakwasɛm kwan bɛn na amanyɔkuo no ɛfa so baeɛ na ɛyɛ dɛn ɛna amanyɔkuo no kora baeɛ

West Africa ha koraa no, NPP is the biggest political tradition a yɛwɔ wɔ ha. Na ɛyɛ dɛn na NPP amanyɔkuo no baeɛ? Yɛbɛ starte afi afe apem ahankron aduanan nson, 1947, Oforisuo bosome da a na ɛtɔ so du nson, na saa da no na ɛyɛ awa da, ɛna yɛnyaa merchant bi a na yɛfrɛ no Owura George Alfred Grant, George Alfred Grant, patwɔ, George Alfred Grant, ɔno ara na na yɛfrɛ no Paa Grant no, George Alfred Grant. Medase Gabi Alonso Nyame nhyira wo AJ producer wo so Nyame nhyira wo George Alfred Grant ɔno ɛna ɔyɛɛ n'adwene sɛ daabi ɛsɛ sɛ yɛpɛ kwan bi so na yɛgye faahodie ɛde ma ɔman no eti na yɛwɔ lɔya bi a wagye ne din ɛwɔ ɔman mu ha a na ɔyɛ the leader of Gold Coast movement anaasɛ Gold Coast Youth Congress a na ɔyɛ ɔkyeni ba a na ofi Kyebi Adadeɛ Ntam, Alonso sɛ wonim Adadeɛ Ntam paa, aha, Kyebi Adadeɛ Ntam, na ɔsan yɛ ɔdehyeɛ kɛseɛ wɔ Ofori Panin fie, na ɔno ne papa yɛfrɛ no Yaw Boakye, Yaw Boakye no ɔka nnipa a wɔfi Dwaben ɛbaa Asante, ɛfi Asante Dwaben baa ɔkyemamu in the year 1852 no na ɔka ho bi na ɔbɛyɛɛ ɔkyemae anaasɛ ɔkyehene ne kyerɛma bɔfoɔ anaasɛ kyerɛmahene a na ɔbɔ ɔkyehene ne kyerɛma na yɛde akyema dehyeɛ no bi ɔdehyeɛ no bi maa no na ɔne ne wo ɔhene a ne yɛfrɛ no Nana Sir Ofori-Atta the first na ne private name ankesansa deɛ na ɛyɛ Aaron Eugene Boakye Dankwa Aaron Eugene Boakye Dankwa na Ɔbaa no nyaa ne baabi kɔe no, ɛnna yɛsan de ɔdehyeɛ a ɔyɛ asonani a ofi Kyebi Adadeɛ ntam a yɛfrɛ no Lydia Akua Akormaa Krantemaa maa no, ɛnna ɔsan ne no woo Owura Joseph Kwame Twiritwie Boakye Dankwa. Na saa aberanteɛ yi na meka ne ho asɛm yi. Ɔno na Owura George Alfred Grant anaasɛ Paa Grant huu no ne no kasae sɛ ɛsɛ sɛ wopɛ alɔyafoɔ bi ka wo ho na yɛte amanyɔkuo na yɛyɛ nhyehyɛeɛ na yɛgye faahodie fi Kwasi Kɔkɔɔ nsam nti efisɛ Kwasi Kɔkɔɔ wohwɛ a mmerɛ a ɔde bɛdii yɛ so no aso efisɛ it was agreed on 1844 sɛ after 1944 we will have our independence nti saa JB Dankwa yi ɛna ɛkaa nnipa bi te sɛ Owura William Ofori-Atta a na ɔyɛ ɔno ara ne ne wɔfaase anaasɛ ne ba efisɛ ɛyɛ ne nua panyin a wɔfrɛ no Aaron Eugene Boakye Dankwah a ne nkonnwa din de Nana Sir Ofori-Atta the First, ne ba panyin ne saa Owura William Amoako Atta Ofori-Atta aka Akwasi Smart. Yɛwoo no ɛbɔ bosome da a na ɛtɔ so nkron afe apem ahankron ne du, ninth October nineteen ten, ɛna yɛwoo saa aberanteɛ yi ɛwɔ Kyebi. Ɛna. Yɛnyaa kuropɔn dehyeɛ a ɔno nso ne ba ne ɔmanpanin a ɔte so seesei ara yi, ɛyɛ Owura Edward Akuffo Addo, Edward Akuffo Addo. Ɔno yɛwo no Ayɛwohommommɔ bosome da a na ɛtɔ so aduonu nsia, afe apem ahankron ne nsia, 26 June 1906, ɛna ɔwuu Kitawonsa bosome da a ɛtɔ so dunson, afe apem ahankron aduoson nkron, 17 July 1979, ɛna ɔnyaa ne baabi kɔɔɛ. Ɛyɛ a metaa te sɛ Amanfoɔ bi ka sɛ Rawlings na ɛkum no na ɛnyɛ nokorɛ, Akuffo Addo Edward, he died of natural causes, natural causes, ɔnka wɔn a Rawlings kum wɔn no ho, he died on seventeen July nineteen seventy nine, Kitaonsa bosome da a na ɛtɔ so du nson, afe apem aha nkron aduoson nkron mu. Ɛna yɛnyaa owura bi a na ɔno nso te eh, agyei kurom. Agyei kurom no, wokɔ ɔkyeman yɛ benkum akonnwa a bɛgorɔ daa no no a, wodu bososo a, ɛwɔ wo nsa benkum so sei. Bososo, wofi ɔseem ɛrekɔ bososo a, agyei kurom wɔ wo nsa benkum so sei. Ɛyɛ owura Ebenezer Akoagyei, ɔno nso ɛbɛkaa ho. Ɛna mpanimfoɔ bi te sɛ Awono William nom ne Kwabena Kɛse nom kaa ho. Na Ɔsanaa bosome da a na ɛtɔ so nan Afe apem ahankron aduokron nson mu na wɔn nyinaa kohyiaa hɔ wɔ Akyemfo anaasɛ Saltpond a wɔn agree a wɔte amanyɔkuo anaasɛ amanyɔkuo a yɛfrɛ no United Gold Coast Convention. Na wɔteeɛ no, na wɔpɛ obi a ɔbɛda ano anaasɛ ɔbɛyɛ active general secretary. Na na weinom nyinaa yɛ mpaninfoɔ a na wɔyɛ lɔyafoɔ a na wɔn nni mmerɛ efisɛ da biara na wɔn pɛ sɛ wɔn kɔ court. Na Owura Pargrant nso na ɔnyɛ obi a n'education kɔ anim yie, na ɔyɛ gold anaasɛ rich merchant a na ɔyɛ timber merchant. Enti Owura Ebenezer Akoh Adjei na suggestee sɛ ɛneɛ mewɔ adamfo bi a yɛfrɛ no Kwame Nkrumah a ɔno nso yɛ Pan-Africanist a ɔyɛ interested, ɔbɛyɛ interested wɔ adeɛ yi mu nti ɛneɛ yɛnkɔfa no mmra. Ɛna wɔkɔfaa Kwame Nkrumah baeɛ, ɛyɛ eh, ɔpanim ara bosome da a na ɛtɔ so du nsia afe apem aha nkron aduokron nson, aduanan nson, sorry, Ɔpɛnimɛn bosome da a na ɛtɔ so dunsia afe apem ahankron aduanan nson, 16 December 1947, na yɛkɔfaa Owura Osagyefo Dɔkta Kwame Nkrumah baeɛ a ɔbɛyɛɛ amanyɔkuo no twerɛtwerɛfoɔ panin. Mekae mo sɛ ɛyɛ Bulgaria the blind historian Adwo Ahenewa Aba, Kwasi Afɛre Duodu, me ara menie, Teacher Kwasi, me ara me na mote me nka no, na ɛyɛ NPP amanyɔkuo a wɔte so yi, wɔn abakwasɛm na mewaawaa ho kakra de brɛ mo. Mister Godfred Apreko Bonsu, mekyia wo. Clement Adu Gyamfi Ofosuhene, mekyia wo. Eh, wode wo comment no baa na metae hu wo comment a, mɛtaa bɔ wo din. Eh, Owura Kwabena Kyerɛmaten, ɛnɛ nso mehu wo comment, nti mekyia wo. Aha, yɛntoa so. Eti, Kwame Nkrumah baeɛ no, na ɔno yɛ ɔtwerɛtwerɛfoɔ panin, nti ɔno bɛ mobilise youth no ma wɔbɛtee kɔmitii bi a ne yɛfrɛ no CYO, eh, CYO, ɛnyɛ Catholic Youth Organization, Committee of Youth Organization, ɛna ɛyɛ CYO no. Na ɛno akyi no nsɛm bebree kɔɔ so, but ɛno no, eh, ɛnyɛ Kwame Nkrumah history na yɛka, nti yɛnka how a eh, formation of CPP ne bae, da a yɛbɛka CPP abakwasɛm ne Kwame Nkrumah abakwasɛm no, eh, yɛbɛka ka ho. Ba akyire no Kwame Nkrumah bɛtee na wɔbɛtee n'amanyɔkuo a yɛfrɛ no CPP. Na wohwɛ a 1951 abato a ɛtoeɛ no, na yɛwɔ seat mako mako aduasa nwɔtwe a ɛno UGCC foɔ no wɔn nyaa mu mmienu pɛ ɛna CPP nyaa seat mmaako mmaako aduasa nnan, ɛna yɛnyaa independent mmienu. Eti after 1951 election no, amanyɔkuo no gui anaasɛ amanyɔkuo no kɔdaa kakra. Eti wohwɛ afe apem aha nkron aduanan nnan mu a 1954 a, amanyɔkuo yi a ɛyɛ UGCC yi a ɛbɛdanee Ghana Congress Party a na yɛwura Joseph Kwame Twitwie Boakye Dankwah na ɛdaa no, na ɛno no abatoɔ no mu no, ɛnam sɛ amanyɔkuo no bɛdanee Ghana Congress Party no, ɛmu mu kyekyɛɛe bebree, enti yɛbɛnyaa Transvolta Togoland Congress, yɛbɛnyaa eh, Northern People's Party, kyɛ sɛ yɛbɛnyaa amanyɔkuo bebree, na saa tam no nso na political parties are formed on based on regional and ethnic and religious basis efisɛ ne yɛwɔ Muslim Association Party, yɛwɔ Ewe deɛbɛn deɛbɛn party, yɛwɔ Gamashi Youth Party. Nti saa amanyɔkuo no nyinaa contested election no bi. Ghana Congress Party no, wɔn nyaa eh, eh, eh, eh, seat baako pɛ ɛwɔ mmarahyɛbadwam 1954 election a na owura Professor Kofi Abirifa Buzi a yɛn nyinaa yɛ wura a 19 aha afe apem aha nkron aduosia nkron mu, 1969, ɔbɛyɛɛ Ghana Ɔsoafoɔ Panin a ɔtɔ so mmienu. Ɔno na nya winning seat wɔ parliament. Na ɛno mu no na ɛɛ ɛma amanyɔkuo no te daeɛ na afe apem aha nkron aduonum num, 1959, 5, ɛbɔ bosome da a na ɛtɔ so aduonu num twenty fifth September nineteen fifty five patrɔ history wei no ɛyɛ a mo nhwɛ because ɛnyɛ easy sɛ mo ntaa nte saa history wei wa wa de ase tum video na ahyɛ nko anhwɛ hyɛ ne nko akyire na obi ehu because me a na me de saa video wei bɛbrɛ mo daakye bi mo bɛkae me daakye bi a me ni hɔ no a madwan ne adwoa mama no, mobɛkae me. 25 September 1955, ɛna yɛnyaa Asantehene Kyeame bi a ne yɛfrɛ no Ɔkyeame Baafoɔ Ɔsɛe Akoto, Ɔkyeame Baafoɔ Ɔsɛe Akoto, a ne ba yɛ ɔsoafoɔ a ɔhwɛ kuadwuma ne ɛɛ. nnuane so anaasɛ Minister of Food and Agriculture ɛwɔ Akufo Addo anaasɛ Yewura His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo Addo n'amammuo mu sesie a ne ba ɛne Owura Doctor Owusu Afriyie Akoto ɛyɛ Ɔkyeame Baafoɔ Sɛ Akoto ɔno na ɔkɔtee amanyɔkuo bi a yɛfrɛ no sɛ The National Liberation Movement The National Liberation Movement na saa amanyɔkuo yi wɔn ne CPP na ɛnyɛ agorɔ. Ɛyere tasoɔ pa ara. Ntɔkwa a ɛkokɔkokɔ so, ɛɛ, ɛno na ne yɛfrɛ no mate me ho days no. Ɛɛ, ɔne owura bi a ne yɛfrɛ no Owura Adokwaabo a ɔno nso ne ba ɛyɛ former MP for Kwada so, ɛyɛ Maame Josephine Hilda Addo ne papa asɛm na meka yi, ɛyɛ Owura Adokwaabo. Wɔn na wɔkɔtee saa National Liberation Movement no Na wɔn baeɛ no, na antagonism between the National Liberation Movement and the CPP no was very high. It came to a time Kwame Nkrumah could not even go to Kumasi. Na ɛno mu na Kwame Nkrumah ɛpaase mmara bi a yɛfrɛ no Avoidance of Discrimination Act. Pakyɛw tie no yie, tie no yie, Mister Godfred Apraku Bosu, mekyia wo bio. Avoidance of Discrimination Act, Avoidance of Discrimination Act. Na saa Avoidance of Discrimination Act no kyerɛ sɛ you cannot form a political party anaa wontumi nte amanyɔkuo based on ethnic, religion or regional basis. Enti ɛfɔɔso Opposition parties no, Ghana Congress Party, National Liberation Movement, whatever whatever, the Kominini, Komininis, ne nyinaa mmom, wɔn nyinaa ka bom te amanyɔkuo a na yɛfrɛ no The United Party, United Party, UP. Enti na wobɛte sɛ NPP foɔ bɛka sɛ yɛyɛ UP foɔ, yɛyɛ yɛyɛ Dombo foɔ, yɛyɛ Dankwa Dombo Busia Tradition. Wɔn nyinaa ka bom bɛte amanyɔkuo a na yɛfrɛ no United Party a Owura a ɔbɛdaa no ne yɛfrɛ no Prɔfɛsa Kofi Abirifa Busia. Na ɛno no, biribi sii wɔ mu a ɛsɛ sɛ me yi kyerɛ mo na momma me mmɔ me Burukina kakra, makasa abrɛ, momma me mmɔ kakra na me ntoa so. Ahem, meda mo ase sɛ moayɛ aso na motie me. Nyame nhyira mo nyinaa. Na Ɛno mu na na owura bi a ne yɛfrɛ no ST. Dombo. Dombo yi na ofi eh, Ɔman Atifi Atɔeɛ mantam mu. Ɔno ne party Northern People's Party no, na wɔn wɔ seat bebree ɛkyen eh, the National Liberation Movement ɛne other parties no, Ghana Congress Party nom no. Na mmom ɔpenee ɛma Professor Busia ɛbɛyɛɛ the leader of the United Party. Enti na sɛ woka the Dankwa Dombo Busia tradition no a, you can never leave Dombo. Ɛyɛ sɛ woka Dankwa, Busia because wɔn nyinaa play role wɔ mu. Na ɛno mu no Ghana ebenya independent. Na Ghana nya independent no asɛm wei na ɛyɛ a meka a na amanfoɔ pɛ sɛ wɔn ne nya problem but ɛyɛ nokorɛ mɛka Kwame Nkrumah baeɛ no ɔbɛdii UPfoɔ no ani nneɛma a ɛnsɛ mfata bebree na ɔde yɛ UPfoɔ no ebi ne mmarafoɔ mmara a ɛnsɛ mfata a ɔde baeɛ a yɛfrɛ no Preventive Detention Act Anaasɛ PDA, sɛ ebia wo Mister Godfred Aprakubo nso, wote wei? Sɛ me me suspecte sɛ wompɛ m'asɛm, wowɔ adwene bi sɛ ebia wo Nyame a wobɛyɛ me biribi a, once a me me m'adwene kyerɛ me saa no nko ara deɛ, na President no suspecte sɛ eh eh me me ebia wo Mister Aprakubo nso wo Nyame a wobɛyɛ me biribi no, yɛkye wo a, yɛmfa wo nkɔ court. Ɛnoa ne sɛ yɛkye wo without any proper trial ne yɛde wakɔto prison. Saa nneɛma wei kɔɔ so under Kwame Nkrumah, the so called mo so called first president na yɛfrɛ no Kwame Nkrumah no. Ah, meka n'asɛm a na amanfoɔ pɛ sɛ ɔmo ne menya problem but me deɛ mɛka because me no I am a strong believer of the Dankwadom Bobozia tradition. Me I am not an Nkrumahist. Nti ɔmo a ɔmo yɛ Nkrumahist no they can defend

Ɛma me ara me wura, Owura Joseph Kwame Chiritiri Boakye Nankwa, Ɔgyefo bosome da a na ɛtɔ so nan, afe apem ahankron aduosia nnum, onyaa ne baabi kɔɔɛ wɔ Nsawam Prisons. Owura Jake Obechebir Lamptey ne papa, Emmanuel Odakoe Obechebir Lamptey, yɛsiee no asie mu no, yɛsiee no wɔ berɛ a na ɔnwuiɛ, under this so called obnoxious wicked law called Preventive Detention Act. Na ɛno mu no, Ankyɛ na Ɔgyefo bosome da a na ɛtɔ so aduonu nnan, afe apem ahankron aduosia nsia, ɛyɛ 24 February 1966, amanfo asogyafoɔ bi a na Owura Kwasi Amankwah firi fa, Emmanuel Kotoka, ɛne ɛɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ IGP ano ɔwɔ Owura Hali nom ɛne General Ankra wɔn bɔ wɔn den to Kwame Nkrumah the tyranny Kwame Nkrumah's government no wɔn bɔ wɔn den ato gu yɛ ne mu wɔn nso wɔn to gu yɛ no ɛnyɛ UP foɔ ne na to Kwame Nkrumah ban gu yɛ o ɛyɛ asogyafoɔ ne na to gu yi but the UP tradition they were the beneficiaries. Efisɛ afe apem ahankron aduosia nkron, 1969, abatoɔ no a ɛtoeɛ no, it wasn't transparent, sogyafoɔ no banned CPP and Kwame Nkrumah from contesting the 1969 election and that gave Busia advantage ɛma Busia ɛwinni election no. Wohwɛ a Kwame Nkrumah yi koraa no a moka n'asɛm yi, ɔno ara ne nnipa a ɔyɛɛ campaign maa no berɛ a na ɔda prison, Owura K. Gbedema a ɔbɛyɛ finance minister under Kwame Nkrumah

position biara na ɔno ara na ɔdi. Even in nineteen sixty five, Kwame Nkrumah na bobɔ bobɔ nkurɔfoɔ din yɛ the there was no proper election because in the nineteen sixty constitution no na ɛwɔ mu sɛ ɛsɛ yɛto aba in nineteen sixty five but there was no election organised. Kwame Nkrumah na ɛkɔtenaa GBC ɔbɔ wei din na ɔsɛ wo na wobɛkɔ akɔ represent constituency wei ɔbɔ wei din wo na wobɛkɔ akɔ represent constituency wei Even me ara me constituency Akyemabua kwa, Kwame Nkrumah yeyɛ obi a ɔno mfi hɔ o, ofi Nzema, Nzemani, sɛ ɔno na ɔmmɛyɛ yɛn yɛn yɛn a yɛn Akyemabua kwafoɔ no, yɛn MP in 1965. Enti Kwame Nkrumah asɛm deɛ yɛka a yɛnka nwie da. Nti wɔn a wɔn deɛ wɔbɛkɔ so adefend Kwame Nkrumah no, they should defend him We those who also believe in the Dankwa-Dombo Busia tradition, we will also continue to de defend our tradition to thy kingdom come. Ha, nti maame to aso, yɛhwɛ MPP history. Eti 1969 ɛna yɛto aba, yɛto aba no yɛnya nipa bebree Owura Joe Appiah a na ɔyɛ CPP ni a, in nineteen fifty five ɔbɛ joinee NLM. Ɔne Owura Victor Owusu ne RR Amponsah, wɔn nyinaa na wɔyɛ CPP foɔ but in nineteen fifty five wɔn bɛ joinee the National Liberation Movement no. Aha, ɔno ɔkɔtee ne party, ɔcontesteeɛ. Ɛna yɛnyaa National Alliance of Liberals a na Owura K. Gbedema da ano. Ɛna Owura Professor Kofi Abrefa Budzia nso contestee on behalf of the Progress Party. Na seat a na ɛwɔ hɔ na ɛyɛ 140 seat. Progress Party no, wɔn nya 71 seat. Eti they won the majority. Ɛna Professor Abudzia ɛbɛyɛ Prime Minister. At that time, the 1969 Second Republican Constitution was a parliamentary system of government. So eh he became the prime minister ɛna owura bi a ne yɛfrɛ no Nii Ama Oley no ɔbɛyɛɛ acting president for seventy two days ansa na yɛnyaa a constituency assembly bi a wɔto aba ɛmaa owura the then chief justice a na ɔwɔ hɔ owura Justice Edward Akufo-Addo ɔno nso ne history wɔ hɔ ɔbɛ ɔno at a point in time yɛ pamo no firi supreme court but wo deɛ ɛno no yɛde bɛto nkyɛn da a yɛbɛka Kwame Nkrumah proper no yɛbɛka ne nyinaa ho asɛm ɔno ɛbɛyɛ ceremonial president na ankyɛ ɛna ɔpɛpɔn bosome da a na ɛtɔ so du mmiɛnsa afe apem aha nkron aduoson mmienu owura general ɛkyampɔn nom ne SMC foɔ wɔn bɛto buzi a aban no guiɛ na wɔn to aban no guiɛ no Yɛanhyɛ da nyɛ proper election biara to 1979. Na 1979 saa asɛm wei no na ɛsɛ yɛkyerɛkyerɛ mu yie. Why the Busia, the Dankwa Dombo Busia tradition split in the year 1979 or during the 1979 election. Na 1979 election no, 1978 no, ɛna ɛɛ eh, progress party anaa yɛ amanyɔkuo a ɛno yɛ the offshoot of the progress party a ɛyɛ the antecedent of the npp sisi a yɛfrɛ no popular front party anaasɛ popular friend party wɔn kɔ yi owura bi a ne yɛfrɛ no victor osu a ofi asante agona a ne wɔfa ase ne mpɔn paa ɛne owura tazan a yɛfrɛ no dr charles rekuburube dr charles rekuburube ne wɔfa ne mpɔn paa ɛne owura victor osu Na ɛno na Owura Kwasi Amankwah Afirifa wante ase a ɔkɔhuu Paa Woli a na ɔno wɔn nyinaa yɛ members of the uh, pressure group bi a ɛbaeɛ a ne yɛfrɛ no Movement for Freedom and Justice PMFJ People Movement for Freedom and Justice a na Owura Nana Ado Dankwa Akufo-Addo ka ho Alhaji Idrisi Mahama no nyinaa ka ho ɛma wɔn tee wɔn ho na mmom ɛnyɛ Asantefoɔ ne Akyemfoɔ ɛna mu mu kyekyɛeɛ sɛnea ɛyɛ a amanfoɔ ka no because in the PFP no na Akyemfo wɔ mu, ɛna woba UNC no nso a na Asantefo wɔ mu. Wohwɛ Owura William Ofori Atta a ogyina maa UNC a, ɔno ara ne nua Jones Ofori Atta, na ɔyɛ member of the PFP. Jones Ofori Atta a meka n'asɛm yi, nineteen ninety six ɔcontestee for NPP flag bearer, wanwin, wannya. Ne ba ne Owura Ken Ofori Atta a ɔyɛ finance minister sisi ara no, ɔno, na ɔyɛ member of the PFP. Nti obi ka kyerɛ wo sɛ In 1979 no, Asantefoɔ ne Akyemfoɔ mo tetee na Akyemfoɔ kɔɔ UNC na Asantefoɔ kɔɔ PFP a ɔboa saa nipa no ɔnim history ɔyɛ propagandist ɔɔka adeɛ a ɔnnim kɛkɛ because even the Akyem Abuakwa seed in 1979 was won by Victor Owusu and Jones Ofori-Atta from from the uh, PFP side Wate aseɛ? Enti, in 1979 no, wɔn mu tetee yɛnyaa PFP a na Owura Victor Owusu da ano, na na n'abadiakyire yɛ Owura Yakubu Tallin Tallon Naa, Owura Alhaji Yakubu Tallin Tallon Naa, wɔn na na ɔyɛ Victor Owusu ne running mate, ɛna Owura William Ofori-Atta a ɔno bɛgyina maa UNC no, na ne running mate yɛ Alhaji Idrisi Mahama, who later on became a member of the NDC. I don't know whether he's still alive. Aha, enti ɛno mu no ɛma nkyekyɛmu no ama ɛma Liman ɛne ne PNP wɔn fa ho ɛkɔ ɛdi nkunim ɛwɔ 1979 election no. Ne mu before ansa na 1981 kuu no besi no, PFP ɛne UNC wɔn ka wɔn ho bom ɛte amanyɔkuo bi a ne yɛfrɛ no All People's Party. anaasɛ APP, All People's Party. Na ɛɛ sisi adeɛ yɛdu baabi a NPP ankasa ankasa ɛbaaɛ. Berɛ a 1981 coup no si yɛ no, yɛ bande political parties. Ɛɛ ma me san mmɔ me booking ayɛ kakra na me to aso. Aha. Yɛtoa so. Enti berɛ a 1981 coup no si yɛ no,

o breaki the culture of silence no ɛna ɛbɛyɛ eminent sɛ ɛsɛ yɛkɔ back to the constitution na ɛno mu na in the year 1991 1991 1991 1991 mu hɔ no yɛ allow sɛ yɛbɛma kwan ma eh, political parties aba nti wohwɛ NPP a amanfoɔ starte tetee clubs, Dankwa Busia club, the first meeting a wɔn meeting wɔn kɔɔ Kofoɔ Dua, na mpaninfoɔ a na edi mu akoteɛ na Owura Akufoɔ ka ho, Owura Duboahen, Owura Hakman Owusu Agyeman, Owura Nana Addo Dankwa Akufo Addo, Alhaji Malik Alhassan Yakubu ɛne mpaninfoɔ bebree ne ɛwɔ Young Executive Forum a na Owura Allan Kwadwo Kyerematen ɛne mpanin bi te sɛ Owura Kwabena Gyeyɛ Gyapon nom nyinaa na wɔn nyinaa ɛka ho. Na ɛno akyi no, ɛno mu no, anaasɛ ɛno no mu no, ɛna NPP amanyɔkuo no baeɛ a yɛtee amanyɔkuo a yɛfrɛ no The New Patriotic Party. Na yɛtee The New Patriotic Party no, nipa a ɔbɛyɛ first chairman of the party ne yɛfrɛ no Owura BJ Danrocha, BJ Danrocha, BJ Danrocha, wɔnya ne baabi kɔ. Ɛna owura a na ɔyɛ the first national treasurer yɛ Owura Hackman Owusu Agyeman, Hackman Owusu Agyeman. He was the former Foreign Minister under President Kufuor, former Works and Housing Minister under President Kufuor, former MP for New Juaben North between 1997 and 2012, 2013, between 1997 and 2013. I think sɛ Nana Kora baeɛ no, ɔbɛyɛ board chairman ɛwɔ oh, one of this institution, mmerɛ fi mekae a mɛka kyerɛ mo. Ɔno na ɔbɛyɛ first

President Kufuor in two thousand and one but term a Dagbon crisis ne siiɛ no ɛna he was asked to resign but in two thousand and five wobɛkae a mmerɛ a eh, yɛto aba no wieɛ a na eh, speaker ho asɛm ɛbɛyɛ akyinnye a NPP foɔ kaa sɛ wɔn pɛ Ebenezer Begyina Sekyiyos a NDC foɔ kaa sɛ still wɔn deɛ wɔn pɛ Peter Alajete naa no he became the second deputy speaker under the eh, the fourth parliament of this fourth republic Between two thousand and five and two thousand and nine, ɛyɛ Owura Alhaji Malik Alhassan Yakubu ɛna meka n'asɛm no. Ɛɛ ɔno na meka n'asɛm no. He became the co-organizer to Nana Akufo-Addo anase ɛna enya General Secretary a ne yɛfrɛ no Owura Agyenim Boateng ɔno nso wanya ne baabi kɔ Owura Agyenim Boateng. Enti nineteen ninety five

Stolen Verdict, The Stolen Verdict, The Stolen Verdict, a Owura Professor Albert Aduboahe na ne campaign manager ne Nana Ado Dankwa Akufo-Addo who was also the national organiser of the party at that time. Nti position no a Sammy Awuku redi no sesia no, Nana Ado Dankwa Akufo-Addo wadi saa position no bi da. Aha, eti wɔn twerɛw Stolen Verdict ɛna wɔn decide sɛ wɔn nconteste parliamentary election no biom. Nti 1995 ɛna

between nineteen ninety five and nineteen ninety eight na ɛno mu no ɛna nineteen ninety six ɛɛ ɛ na ɛsɛ npp yɛkɔ presidential primaries na saa primaries no nipa yɛ contest yɛ no ɛɛ owura danny selby owura john soforiata owura jh mensah owura kufuɔ owura edubuahin Ɛna aberanteɛ baako ka ho, eh, owura baako ka ho, yes, na wɔyɛ six. Owura baako ka ho, na wɔyɛ six. Mekae ne din a, mede bɛto dwa. Ɛnyɛ ne nyinaa na mɛtumi akae. Na ɛno, biribi si yɛ. Na nka nnipa seven ɛna ɛbɛ contest. Na saa tam, owura bi wɔ Ghana ha, ne yɛfrɛ no owura Kwame Pianim. Na saa Kwame Pianim, ɔyɛ economist. He's a renowned economist in Ghana. He was very popular at that time, who could have won the nineteen ninety six NPP presidential primaries. Na ɔno no nea ɛsiiɛ ne sɛ na eh, in the nineteen eighty one anaa nineteen eighty three yɛde coup charges bi to no so sɛ na ɔpɛ sɛ overthrow the PNDC government no nti owura Kwame Pieni Eh, ɔno ara ne nipa a na ɔsopɔto no, ɛyɛ Madam Rosemary Ekwam, de asɛm no kɔɔ court sɛ yɛnhwɛ sɛ Owura Kwame Pieni obetumi akɔntɛste anaa ontumi nkɔntɛste. Na Owura Kwame Pieni ne lɔya ne Owura Joe Rindorf, Joe Rindorf yi a meka n'asɛm yi, ɔno na ɔtrenii Mister Tsatsuki Kata. He was the Attorney General under the Hillary Limann regime. He was the Attorney General between nineteen seventy nine and nineteen eighty one under the Hilla Limann regime. Ɔno na ɔkyerɛnii Owura Mister Lawyer Chachut Tsikata who was born on first October nineteen fifty. Ɔno na ɔbɛyɛ Kwame Pieni lawyer. Na MPP foɔ deɛ na wɔn a lawyer a ɛ represent wɔn yɛ Owura Peter Aladzete, Nana Addo Dankwa Akufo Addo, Akoto Ampaw ne Gloria Akufu nom, wɔn na na wɔn represent NPP. Nti state no nso takee interest. Saa time na Attorney General a na ɔwɔ Ghana ne yɛfrɛ no Doctor Obed Yaw Asamoah, Doctor Obed Yaw Asamoah, he was the Attorney General at the same time Foreign Minister a na ɔno na ɔyɛ state no lawyer, wɔn takee interest sɛ yes wɔn wɔ interest. Na ɛno nom no Supreme Court rule sɛ

Eh, papa baako no a waka no deɛ, mekae ne din a, mɛka mɛka ne figures nso aka ho. Eti 1996 no, eh, President Kufuor baeɛ no, saa ta na CPP, na edin CPP no ni hɔ, na CPP no, wɔn sɛ yɛte political parties no, wontumi nkɔfa party bi a aba edin, nti ne yɛfrɛ wɔn PCP. Until 2000 na wɔn kɔɔ court ɛkɔgye edin CPP no a wɔn yi so sisi ano. Eti wɔn yɛ Great Alliance. Great Alliance, Great Alliance, no na Owura Kufuor bɛyɛ leader na ɛkɔɔ Kensing Akaa a na ɔyɛ Vice President a na ɔne Rawlings anya ntɔkwa a na wɔn ntam atete a on 28 December 1995 atetesɛm kyerɛ a Rawlings koraa de ne nsa kekaa no twitwatwitwa no boot kakra da yɛyɛ NDC history a yɛbɛka ne nyinaa ɛwɔ Castle ɔ Rawlings bobɔɔ no ɔbobɔɔ no basabasabasa ɛwɔ Castle Ɔno na ɔbɛyɛ President Kufuor ne running mate because of the great alliance. But ɛno no NPP elusu election no both presidential and parliamentary. Presidential no Owura JJ Rawlings ɛsan wini. But parliamentary no NPP etumi nya 61 seat 61 seat 61 seat ɛwɔ parliament. Na ɛno mu ara na yɛbaa 1998 1998 so, yɛbɛnyaa Owura Samuel Odoi Said a later ɔbɛyɛɛ Ghana's Ambassador to Canada in the year 2001 during President Kufuor's regime. Ɔbɛyɛɛ the National Chairman of the New Patriotic Party. Ɛna yɛnyaa Owura Dan Kwaku Botwe, Dan Kwaku Botwe a sisi a ɔyɛ ɔsoafoɔ a ɔhwɛ eh, nkurase nkurase amamuo ɛne ɛɛ eh, local government and rural development a ah, ɔno ɔno nsan yɛ mp for ɔkere constituency no ɔbɛyɛ the general secretary of the party between 1998 no ɛna enya owura major kari kwasiga ɔno na ne yere adwo asafo kɔ saa kee no a ɛho kɔyɛ nsɛm bebree a wɔde ho abufuo adwane akɔtena america no Major Carrick Kwasiga, ɔno nso yɛka NDC abakwasɛm a, ne ho asɛm kakra bɛba mu. Ɔhaa, ɔno na ɔka, ɔyɛ architect, ɔka, ɔdi 1981 coup no, na ɔdi mu akoten pa ara. Na later ɔne Rawlings nsɛm bɛtee, ɛna ɛmaa no bɛyɛɛ NPP ni. He became the national organiser of the party at that time, the national organiser of the party at that time. Na ɛno mu no a, ɛno nso 1998 yɛkɔyɛɛ congress, ɛno yɛyɛ no October 10th, October tenth, anaasɛ Ahinime bosome da a na ɛtɔ so du, na ɛyɛ Saturday, afe apem ahankron aduo aduokron nwɔtwe. Ɛwɔ Sunyani, Sunyani, ɛna yɛkɔyɛɛ saa Congress no. Nnipa a ɛkɔntɛsteeɛ no ɛyɛ Owura John Agyeku Nkufoɔ, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, JH Mensah, Kofi Konadu Aprɛko, Alhaji Malik Alhassan Yakubu na owura bi a ne yɛfrɛ no John Kwame Kodua a ofi Kumawu, ɔyɛ lɔya. Na ɛno no, Owura President Kufuor na edii nkunim ɛna Nana Addo Dankwa Akufo-Addo tɔɔ so mmienu. JH Mensah na ɛweeɛ, onyaa three. JH Mensah, former MP for Sunyani East, ɔyɛ renowned politician a ɔyɛɛ politics kyɛeɛ, 2018 Ghana Wonyaa ne baabi kɔɔɛ. Nti ɔno no, ɔno na ɔreyɛ wɔ saa Congress no mu. Na saa Congress no, after saa Congress no, ɛna NPP ebe winning election. Nti ɔmo winning election no, 2000 NPP winning election no. Nti 2001, yɛsan kɔɔ Congress, yɛkɔɔ Congress no, Owura Haruna Eseku, wokae a, in 2005, Raymond Acha, Raymond na kyɛ ɔte ase anaa? Mete nka kyɛ paa The National Enquirer newspaper ɔmo twerɛ story bi kick back asɛm bi sɛ ɛɛn the yɛ receive kick back bi na kick back mma na dɛn saa papa no asɛm na meka no Owura Haruna Eseku ɔno na ɔbɛyɛ the national chairman of the party Haruna Eseku ɛna Owura Dambotwe ɛkɔɔ so ayɛ ne general secretary ɛna Owura Lord Kwame Lord Comey, ɔno bɛyɛ National Organiser of the Party, Lord Comey, ɔhyɛ hɔ. Lord, baabi a wɔ biara mekyia wo. Ɔbɛyɛ the National Organiser of the Party. Ɛyɛ Owura Haruna Iseku no asɛm na meka yi. Nti 2004 no, NPP san winii, ɛno yɛnya 128 seat, ɛna NDC nyaa 94. 2000 nso yɛnya 100 seat, but yɛyɛ six by election before 2004 election, ne nyinaa NPP na ɛwiniiɛ. Nti two thousand and four no NPP san winnie ɛna two thousand and five no wɔn kɔɔ congress but two thousand and four no there was no presidential primaries because president kufuor was still a sitting president nti ɔkɔɔ hɔ no post nti two thousand and five no yɛkɔɔ national delegate congress ɛno wɔn yɛ no wɔ legon ha yaa ɛn blog ɛna wɔn yɛ saa congress no ɛno ɛna owura peter mcmenu ɛdwo so de hyɛ peter mcmenu a na ɔyɛ Western Regional Chairman of the party at that time, ɔno bɛyɛɛ National Chairman no, Stephen Tim wabrɛ o. Saa election no nyinaa Stephen Tim contested bi. Stephen Tim, ɔno na ɔdii second, Wanre ɔdi second. Nti Peter McManu bɛyɛɛ chairman no, ɛna yɛnyaa Maame Agnes Okudzeto a ne ba ne Perry Okudzeto, ɔne Maame Owura Ɛwraa Rebecca Hawa Yakubu Ogede, wɔn na wɔbɛyɛɛ vice chair. Na nipa baako ka ho, mekae ne din a, mede bɛka ho. Wɔn na wɔbɛyɛ vice chairman of the party. Ɛna Owura Nana Ɔhene Ntoo, me ara me kurom ni, Akuapem ni de hyɛɛ. Nana, baabi a wowɔ biara mekyia wo, video yi wohu a, hyɛ na ebi nkɔ ne hɔ. Nana Ɔhene Ntoo, me ara me kurom ni. Ɔno na ɔbɛyɛɛ the general secretary of the party. Ɛna Owura Lord Komi kɔɔ so ara yɛɛ the national organiser of the party. Na ɛno mu no ɛna two thousand and seven yɛnyaa nnipa seventeen ɛma ɔmo bɛ conteste NPP elections no. Patwɛ ɔkyena me deɛ NDC deɛ no bɛbrɛ mo na nka mpɛ sɛ meyɛ ne nne but sɛnea maka NPP deɛ no time kɔ ma ma ma maka ne nyinaa ma na wadodo nti ɔkyena me deɛ NDC so deɛ bɛbrɛ mo. Enti ɛno mu na yɛnyaa Two thousand and seven, yɛnyaa nnipa du nson ma wɔn kɔntɛstee NPP presidential primaries berɛ a na President Kufuor kɔ. Na nnipa a ɛka ho, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Owura Allan Kyerematen, Owura Kwabena Gyei Agyapong, Owura Dan Kwaku Botwe, Owura Kwame Addo Kufuor, Owura Hackman Owusu Agyemang, Owura Kwam eh, Bafoɔ Agyei Bawuah, Owura Boakye Agya Ako, eh, Alhaji Aliyu Mahama na ɔyɛ Vice President na ɔka ho, eh, Owura Kwabena Atakeredi a ɔweeɛ ɔnyaa three pɛ, ɔnyaa one, wɔn de ɔnyaa one, wɔanya three, ɔnyaa one na ɔka ho. Ɛna eh, ɔpanin baako, oh, ɔpanin koraa de sɛn, Aparatiki, Former Speaker of Parliament, Professor Aaron Makukwe, the Aparatchiki man, na ɔno nso ka ho. Ɔno nso ka saa nipa dunson no. These are the popular people a na wɔn ka wɔn. Owura Hakman Owusu Agyeman na ɔno nso ka wɔn abɔ ne din na ɔno nso ka ho bi. Ɛna nipa enum a na wɔn ka ho. Na saa congress no it was keenly contested. Wobɛka a saa congress no wɔn yɛ no 22nd December to twenty third December ɔmo bɛyɛ no wɔ Lagos hɔ ayɛ a great hall saa congress no na ɔbaa bi ɛbɔ Paul Afoko asom no Paul Afoko ɔbaa bi bɔ n'asom sei kwan because na ɔmo sɛ ɔkyɛ sika yes na ɔmo sɛ ɔkyɛ sika nti ɔbaa bi bɔ n'asom saa time he was perceived to be an Allan supporter na saa congress no na Nana Akufo-Addo nyaa one thousand and ninety six vote ɛna Owura Alan Kyerematen nyaa seven hundred and I think thirty eight or forty eight vote ɛna ɛɛ wɔn yɛɛ ne sɛ yɛbɛtumi akɔ second round na mmom Owura Alan Kyerematen a na ɔyɛ number eight na ɔyɛ number eight on the ballot ɛna Nana Akufo-Addo ɛyɛ number ten ɔkɔnsidii sɛ ɛnyɛ hwee Nana yɛ panin nti yɛma Nana nkɔ na Nana nso makii speech sɛ President Kufuor na ɔyɛ panin kyen no, na President Kufuor ka kyerɛɛ no sɛ he has to be president before him, nti sɛ ɔno nso bɛyɛ flag bearer anaasɛ ɔbɛyɛ president a, Allan bɛ follow no. Ɛno nti na ɛnɛ nkurɔfoɔ yɛ campaign sɛ Nana Addo ne nsɛm a ɔkaa no 2007 no, ɛno ara na ɛsɛ ɛkɔ na Allan ne ba. But wo deɛ 2023 no du a, yɛbɛhwɛ sɛ Allan bɛba o, Kennedy Apongo bɛba o, Bawumia bɛba o, but Kennedy Apongo deɛ Eh, abrabraka, eh, we don't need an emotional president. So don't think of making Kenneth Agyapong a president of this country. Ɛno deɛ nyame eh, ɔmpɛ mu ma yɛn. Ɛno nko adeɛ maka ma adwene. That's my take. You can disagree or agree, but that's my take. Ha, eti ɛno no no, ɛna Nana Akufo-Addo winning yɛ, ɛna wɔn kɔ 2008 elections. Wɔn kɔɛ no, NPP lusu yɛ, wɔn lusu yɛ, ɛna NDC winning yɛ. Nti 2010, Yɛbɛnyaa Owura Jeko Tanka Obetsebi Lamptey, he was one of the petitioners a wɔn petition saa 2013 election presidential election petition no. He became the chairman of the party. Ɛna Owura Sheikh TD Damba ɛne wɔn wɔn aka FF Antɔ no mu. Wɔn bɛ dɛbi FF Antɔ saa tam no yɛ Ashanti regional chairman of the party. Mekae mo sɛ the first Ashanti Regional Chairman of the NPP ne yɛfrɛ no Doctor Donkor Fodwoɔ, Doctor Donkor Fodwoɔ, Osei Mensah Bonsu bɛkae no paa, Doctor Donkor Fodwoɔ. Ɛna the first NPP minority leader ne yɛfrɛ no Owura JH Mensah, JH Mensah, ɔno ano san bɛyɛ the first NPP majority leader. Eti 2010 no, Jake na ɛbɛyɛ chairman ɛna Sir John a ɛnɛ yɛse wakofa nsase wɔ Akyemota a yɛka ne ho nsɛm bebree, Owura Kwadwo Owusu-Afiri ɔbɛyɛ the general secretary of the party ɛna Owura eh, Muktar Bamba, Muktar Bamba, Bamba Boys ɔno bɛyɛ the national organizer of the party ɛna Maame Esther Ofori, Esther Ofori ɔno bɛyɛ national treasurer ɛna Owura anasɛ Maame Otiko Jaba Oti Kogya ba, ɔbɛyɛ eh, the national women organizer. Na mekae mo sɛ before then na nsa na Oti Kogya bɛba no na Rita Talata Asɔbayerɛ ɔno na ɔyɛ the national women organizer. Na Owura John Boadu nso yɛ the national youth organizer ɛwɔ Nana Ɔhene Nto Amamuo no mu. Nana Ɔhene Nto Amamuo no mu na Owura John Boadu ɛyɛ the national youth organizer. Before John Boadu nso na Owura Mustapha Hamid a ɛnnɛ ɔyɛ NPA boss a ɔyɛ former Zongo minister no na ɔyɛ the National Youth Organiser under Haruna Iseku's administration. Na ɛno mu no ɛna ɛno nso 2010 on the 7th August yɛkɔto aba ɛna Nana Akufo-Addo emerge as the flag bearer of the party ɛna 2012 wɔn kɔɛ no wɔn lusu yɛ Ɔmo kɔ court but court ansa anyi ama ɔmo. Eti twenty fourteen on twelve April ɔmo kɔɔ Tamale ɛkɔ electe new executive. New executive no na Owura Paul Awentani Afoko, Paul Awentani Afoko, ɔno na na ɔyɛ national chairman. Ɛna Owura eh, Freddy Blay ɛna eh, FF Anto ɛna yes ɔmo na ɔmo bɛyɛ vice chair, vice chairman of the party. Fred Blay ɛna Efe Fanto ɛna nipa baako ka ho. Wɔn bɛyɛ vice chair of the party. Ɛna my yɛ Michael Omane Wadeɛ, Michael Omane Wadeɛ, who was the former constituency chairman of the Ayawaso West. Ɔno nso ɛka wɔn bɛyɛ vice chairman no. Ɛna Owura Kwabena Gyei Agyapong Ɛbɛyɛ General Secretary of the party Kwabena Gyei Agyapong Owura Kwabena Gyei Agyapong ɔbɛyɛ the General Secretary of the party ɛna Owura a yɛfrɛ no John Kwame Boadu John Kwame Boadu a ne ba ɛde Maame Ama Nifa Boadu wɔno ɛbɛyɛ the National Organizer of the New Patriotic Party the National Organizer of the New Patriotic Party ɛna Owura Kwabena Abankwaa Yeboah Kwabena Abankwaa Yeboah ɔbɛyɛ the National Treasurer of the party aha Enti ɛno mu no in the history of NPP no there was so many anarchy because there was a perception sɛ Kwabena Agyapong nom ne Paul Afoko nom ɔmo mpɛ Nana Addo asɛm. So on 31st August, 31st August, ɔmo kɔɔ special congress bi ma eh, Nana Addo, Allan ne Adan Nimo nom ɛna qualify sɛ wɔn contest nti on the eighteenth october ɛna wɔn san electe twenty fourteen on the eighteenth october na yɛ saturday ɛna wɔn san electe nana ado nako akufo ado as the flag bearer of the party flag bearer of the party ɛna there was a lot of anarchy and chaos ɛna a wobɛte na party headquarters yɛsɛ invisible forces wei de sei nti ɛno mu no on september twenty fifteen paul afoko was I mean suspended from the party ankyɛ ɛna December night after the Amenfi West by election wobɛka saa by election no na ɛɛ eh, yɛkɔbo Fred Blay wɔ hɔ nom no ɛɛ eh, MPP ɛɛ eh, wɔn san twe Kwabena Gyei Gyapong nso san yɛ nti Fred Blay a na ɔyɛ former deputy speaker of parliament a na ɔyɛ CPP ni a Ɔdanee NPP ni no, he became the acting chairman of the party ɛna Owura John Boadu, me ara me wɔfa, John Kwame Boadu, ɔbɛyɛɛ the acting general secretary of the party. Ɛna wɔde winii 2016 election no, 2016 wɔnyaa 169 seat. Ɛna 2018, ɛɛ 2018, 2018 wɔsan kɔɔ Congress, ɛna wɔkɔɔ no wɔ Kumasi, was it Kumasi? It was Koforidua rather, July 7th. July seventh, twenty eighteen ɛna wɔn yɛ saa congress. Mekae saa da no me ne Mr. Ɔheniba nti mmarima kɔɔ Dwaben. Ekɔ ayie bi wɔ Dwaben. Mekae saa deɛ no paa. Seventh July twenty eighteen ɛna wɔn san ɛyɛ congress a ah, congress no ɛyɛ owura ɛɛ eh, Freddie Blay Freddie wɔsi mewu Blay ne din paa no no Freddie wɔsi mewu Blay ɔbɛyɛ the national chairman of the party ɛna ɛɛ eh, vice chair Ɛfrɛ fa ntɔ ɛɛ ɔmane w'adeɛ ɛne baako a ɔka ho. Ɛna General Secretary John Boadu ɔsan bɛyɛ owinning against Richard Ahiakpa ɛbɛyɛ the General Secretary of the party. Ɛna Owura Sammy Awuku a na ɔyɛ National Youth Organizer at that time no ɔno nso ɔkɔɔ n'anim ɛbɛwinning National Organizer. Ɛna Owura ɛɛ Henry Nana Boakye Henry Nana Boakye ɔno nso bɛyɛ the National Youth Organizer. Ɛna ɛɛ Aban Kwaayɛ boa ɔsan maintaini ne national treasurer position. Ɛna Maame Kate Gyamfu a Akyem ne dehyeɛ, Akyem Takorase dehyeɛ, Takorase dehyeɛ, Takorase yɛ kuro bi a ɛwɔ Dɛnkyɛmboɔ district, ɛwɔ Akwatia nkyɛn hɔnom pɛɛ. Ɔno emergee as the National Women Organiser of the party eti na kyɛ sɛ no no eti NPP abakwasɛm ɛna mede abrɛ mo nti yɛhwɛ 2022 yi sɛnea wɔn bɛyɛ wɔn National Delegate Congress no yɛbɛsi biara no memfa nkum asomboa pakyɛw video yi ho a na wa like na washare na wa subscribe. Sɛ wante biribi ase a na wopɛ sɛ wobisa me a, wobɛtumi a WhatsApp me ɛwɔ 0243 931365 0243 931365 anaasɛ 0200 491 050. Meda mo ase. Me din ane Bulgaria the Benign Historian. Ɔkyena yɛbɛhyia na yɛde NDC so abakwasɛm abrɛ mu. Meda mo ase. Nyame nhyira mo nyinaa baako baako. Bye bye.